Jo matek man an Eva Young ajulu. Apwoyo wun matek luwo weng ma tye i wi lobo. Ngat mo keken ma tye ka winya. Peny oromo koma o. Dano madwong tye ka penya ajulu ilingo ipe ka lok do? Ajulu ilingo ipe ka lok? Ajulu ilingo? Awobe bulu wa alingo a pe ka miyigi tam. Ludito madongo wa ajulu in ilingo ipe ka lok? A ling alinga ko. An pe aling alinga, an anongo ni i acwali ka in itye ka lok it dano kadi lok maber nining tye jo moni ma kwanyo ka moni mugudo komgi gibedo gitamo calo itye ka lweny i komgi i acwali ka ilok maber nining tye jo moni ma winyo kilong giloko itgi odok malo koma en. itgi dok malo, ka dok lok gi a gi malo calo a ki i polo, ka onyo aonya iye calo kot, winyo rem arema dok eite. Bot racoli, politic peke, gin gitye ki lweny. Ka in latin mo matidi, winy an ajolo maber ki woko kenyo, in wod acoli mo, in wod aluo mo, in wod lango mo, winy lok ka en iti kwede. ma in pud pe ia ka cito ka cure ka donyo i gin mo ma pe ingeyo ka tere. Gin ocakke nining? Pingo? Awene? Ki kwene? Ca in ia mene pien imito jami woko oyoyot inong woko ma kun kare pa jami ni myero inong nongo pud pe oromo. Ento inen ni ngat moni dong onongo woko tye anyim kuca, in bene ingol shortcut bene inong woko. Myero inge ni dano weng tiyo atiya pi jami ma gunongo. Ca ka in imito rune ni inong gin mo woko me nono, Oyoyot arem tye iye. Politik pa Acholi pe obedo politik, obedo lweny. Dong i lweny tye jami aryo ma omyero in latin awobi ma itye woko kwica owiny an maber ma itye ka dongo ni, lweny ka in pe idongo um lawoti obidongo umio, ka pe idongo wange obidongo wangio. nyo bigoyi ki laduk nyo in ibigoye ki laduk lubo kit obedo kwede dok i lweny kadi kiwaco obedo draw ento ngat acel ume birem ma loyo ngat acel kadi judges ma piny owaco ni ulwenyo draw ento arem mo ma bedo draw peke dong atye ka waci ni ngo ka ma lyec onyono apwoyo pe romo nyone ka ma tractor ringo iye Primo pe ringo iye ka kot ocwer ka ma trakta oringo iye. Mutoka primo pe ringo kunu ka otemo pe obinongo yote. Pe irwak wir i politik pa Acholi. Politik pa Acholi pe obedo politik, obedo lweny. Dong i lweny, jami ma duk result pa lweny wun jwi wuneno ka KIA ocito ka lweny either ineko dano nyo dano gubinekiu. Meno aye lweny, gimage wa i lweny-nyi. Lumony ma cito ka lweny tek ka gurwatte, ada jo eni bineko jo ca-ni, nyo jo ca bineko jo eni-ni. Ma pwod pe idonyo i mony, nge ni, ka idonyo i mony, in latin ma pwod pe idonyo i mony, i mony kuca ba, ka mako rec kur ba, i keya, omyero icel dano adwi, ka pe gino biceli. Dong in idonyo i mony-nyi, onongo in itubbe ki nga? Winya maber, ngat mucoyo in ni en aye otubbe ki ngat moni ma in pe ingeyo. Ento gimito in icit i lweny i tyen lok ma bene in ikwiya. Ngat ca ma bene tye ka lweny kedi bene dok kicwale acwala, ngat ocwale bene obedo mot bene pe donyo wa i lum bene pe oo. Ento obiweko obedo bizi ka lweny. Jo aryo eni gubedo mot kabanga mugati, gitye ka nyero. Wun wutye ka lweny, pe wungene. Kit orwatte cuk bene pe wungene, kadi muruko civilian. Pe wungene. Ento jo mucwalo wun gitye abanga man mugati, gin gingene. Wuweko gicwalo wun ka lwenyi bene gin ngeyo, ento wun mutye ka lwenyi pe wungeyo. Wutye niang maber. Message eni atye cwale bot lutino awobe matino ma tye ka mwom me gin ma pe gingeyo ka tere. Kiwaye ni man lagwok man gicet me itere. Ocok man kibyene. Wutye i niang maber. Cawa meno aye min gwen dong pe tongo miyo nongo dong cawa pa aleo dong tongo mwonyo pien otyeno oromo woko. In latin moni ma itamo ni apora bot en ene mere imito bed ticci ni apora bot labul pe ingol ki polo ka itye ki tongo acel keken pe icit ka dwaro labwor. bene pe icit keni. Lyec kono pe gidwaro ki atero, pien pe ibicobo, dok bene pe idwaro keni. Angeyo ni message eni acwalo i yo maber. Ma winyo ni owiny. Politic pa Acholi pe obedo politic, never practice it, obedo war. Megi ni is a fight, pe politic. Megi lainy cente. Macene-ne, i genye i yo marac, tek ongak manok atata i gwange manok pa i dugu i lineup. Man ene pa Acholi ba? Dong in latin moni eni ma wun wumito wudony i gin ma pe wungeyo ka tere-ni? Tim gin ma in ingeyo. Tic kampani moni, pur, wudony i aleya, timo ngo, gin ma wun wutwero ka wun luweyo joge, nongo wucito wuketo show ka moni. Wugoyo adungu kit onongo alip abic keken, wupok en obin gang. Wek ka ngware ka mito gin mo eni ma in pud pe itwero nongone oyoyot cawa adek odiko, kun onongo myero inong wa cawa apar acel otyeno. An apwoyo matek man an Eva Yang Ajulu. Lubanga med i ogum, wugwokke.